Insellmulkom u nilqawkom hawnhekk f'San Anton, San. Ekku, f'San Anton għax dal-ktieb li ħanamlu għandu x'jaqsam ħafna man-natura, mhux hekk? L-annimali tas-savana, eh, il-verità kollha fuq l-annimali, eh? Interessanti ħafna. L-ewwel nies nilqgħukom ukoll għall-Festival Nazzjonali tal-Ktieb fejn aħna hawnhekk ħa nkunu qed inħajrukom tqallbu fil-kotba, taqrawhom u tidħlu fid-dinja tal-ktieb. Is-soltu konna ngħidu li l-kotba jieħdu l-ħajja. Hekk hu, dan huwa kollu parti mill-Festival Nazzjonali tal-Ktieb 2020 illi dis-sena, ma setax isir b'mod live imma xorta waħda se jsir b'mod virtwali. Ara naqra xi ġmiel kulħadd qiegħed bid-distanza soċjali, bil-maskla, bil-visor. Nieħa saqsihom naqra x'isimhom sewwa. Tlaqna f'idejk. Għax dawn huma l-ajutanti tagħna. Inti ismek? Jamie. Jamie, dan hu?
Matthew. Matthew, kemm għandek maskla sabiħa. Dik ħelu għandek hemm. Eh? Vera sabiħa. Dawk aħwas għandek. Inti x'jismek? Zeona.
Zeona.
Oh, minn fejn inti, Dewna? Mill-Gżira.
Mill-Gżira, tajjeb. U mbagħad għandna lil?
Kelsey. Kelsey, u minn fejn inti? Jiena sejjer l-għar il-ġobon. Eh, tara, ħa naqsam għal-faċċata bil-qasba. X'ismek? Denzel.
Denzel, tħobb taqra? Aha.
Tajjeb.
U inti ismek? Kyle.
Inti għawżhom mal-Juventus? Iva.
Mela dejjem għal-qalbek, kunu? Eh? Dejjem kuntent. Insomma mhux ġieli. Vera, kultant jiġi kultant imma. Kultant. U mbagħad għandna lil? Katrina.
Katrina, inti tħobb taqra? U inti x'ismek? Shania. Liemu l-iktar annimal li tħobb, Shania?

Ir-rinoċeronti!
Rhinoceros, min qed joqgħod ir-rhi. Shania, trid toqgħod int ir-rhinoceros għax għandek diġà l-pigtails ukoll, ejja. Issa. Lesta? Il-hippopotamus!
Il-hipoppota.
Denzel! Ipoppotamu.
Jista' joqgħod il-hippopotamus. Għandna l-għażżiela. Għażżiela x'inhi? Għażżiela jkollha tiġri ħafna u ħafna drabi naraw, eżempju, xi tigra. Qed jiġri wara xi għażżiela jew xi ljun għaddej warajh. Eh, bħal gazell.
Eżatt, għażżiela.
Għażżiela, min għadu ma. Isma', tridx toqgħod inti, Kelsey? Il-għażżiela trid? Tajjeb, toqgħod l-għażżiela inti? Qishom, qisha bħal mini pony ma' blaqrun. All right? All right. All right, ftehimna.
Tajjeb, għandna il-leopard. Il-leopard, leopard.
Leopard.
Katrina, trid toqgħod il-leopard? Tajjeb, alright, deal. Kulħadd, għandna Matthew. Għandna ġiraffa. Matthew. Ġiraff, ġiraff alright. Matthew, inti l-ġiraffa, tajjeb. Iva. Kemm inti twil?
U toqgħodx tinkwieta ħsib lejlu. Imma x'hu naqa' qasir miskin. Imma ħa, ara naqra ħa. Eh, alright, ok, alright, irranġajna. Għandna l-ġiraff.
Ziona naf se nqerduha. Inti qednik xi ħaġa? Le għadha le miskina. Kukkudrill!

Bl-iljun. L-iljun, mela, agħmilu l-iljun. Sinjuri, ċapċipa lil Jamie, oħroġ fin-nofs. Tuh ċapċipa. Hekk, proset, applaws.
Hawn hu l-iljun. Mela. Ħa nżommlok naqra dak għax fiha biċċa kedda. Hawn waħda. Ġej ħanfet. Trid iddaħħal rasek, hu. Ejwa, san hekk ħija, hekk. Issa maskla ma bla maskla. Hekk.
Rajtha? Bil-widnejn armata araha kollox. All right. Tlaqna. Mela, ħa ngħidlek x'hawn miktub fuq l-annimali tas-savana fuq l-iljun.
L-iljun iqatta' il-ġurnata kollha jiċċaċċra ma' sħabu. Mela, żomm.
Issa l-iljun kif jiċċaċċra? Mela, taf kif jagħmel l-iljun, Jane?
jibla' l-annimali l-oħra. Eżatt. Għadu ma jitkellimx sew, għax da l-jum. Jiena skont ma naf jien, l-iljun ir-raġel joqgħod relax. Imma l-ljonessa tagħmel ix-xogħol kollu, ġġib il-kaċċa, tagħmel hekk sa fejn naf jien, ġifieri. Mela, intefa' naqar ir-rex, please, mal-art. Intiet, hekk. Tajjeb. Issa, li ħa nagħmlu, x'int tagħmel? Ħa nisma' l-ħoss. Qed jipperja.
Ħa nisma' l-ħoss.
Eh, mhux ħażin, all right. Għax baqanna. Mhm.
U ma hawnhekk qed jgħid li l-juna qatta l-ġurnata kollha jaċċaċla ma' sħabu, jekk tifta jgħidlek u le ma tarax għax l-jum xogħol importanti li jżomm it-territorju. Allura ħajqum l-jun għax lajta tal-jun Tidwi mas-savana kollha. Tlaqna! Ħanina, faqqagħhu l-microphone. Nagħtu ċapċipa lill-ilju! Bravo Jamie! Proset! Tista' tibqa' biha lista ħalli fl-aħħar naraw l-annimali kollha. Mela, tista' tmur f'postok.
Issa, x'imissna? Jiena suppost kien imissna lill-junfant imma lissa naqbżu għax. Imma għandi ta' hawnhekk, ara. Trid x'ismek inti? Ejja Elizabeth hawnhekk. Ejja, tlaqna, mela aħjar.
Mela, fin-nofs. Tuha ċapċipa lil Elizabeth. Elizabeth, inti se toqgħod dur in-naħa l-oħra. Ħares li hemmhekk Elizabeth. Inti ħa toqgħod lil Junfant. Tajjeb, ġieli rajt lil Junfant? Mhm. Fejn rajtu? Iżu.
Iżu, orrek, mela. Ejja ħan libsu b'tal Imma hawnhekk fis-savana, eh?
Mela, san, hawnhekk qed tistaqsina. M'għandix kostum tal-jum. Jieħi għandek għandek dak, Di? Dik, mela. Dik se għamlu. Issa tara, dik taf kif tuża inti. Imma zom, mux għalissa, meta najdek, zomma minn fuq, u zomma mill-ħadra u koll. Eħe, eh, zomma. Mela, issa tisħares l-emmek ħajarawk. Unek għet tisaqsu, li li fant joqot iċafċaf fil-banju ifuħ mem li sapun. Għaw xaħat li għaf jirrispondi, ġirajt li jumfant jinħasel, li. Fil-banju mem li sapun, li unek jgħidlek Ma tarax li l-junfant jitfa' doċċa ta' ilma fuqu nnifsu bi tromba? Ħareġ biha nersaq qlib. Issa forsi mhux fuqek innifsek, itfa' daqsxejn hemmhekk bejn dik il-mara u Denzel. Isprejja waħda.
One, two, eehh! Għamel il-ħoss ta' lill-junfant, taf tagħmlu? Eehh!
Brava! Tugħha ċapċipa lill-junfant!
Kemm int brava! Tista' żżommu mur f'postok, mur x'imkien 'l hawn, ara hekk.

Il-mistoqsija, Ir-rinoċeronti juża l-qrun biex jilgħab u jdawwar il-blalens u graga?
Iva jew le? Le.
Ma tarax!
Hekk.
Ir-rinoċeronti juża l-qrun biex jiddefendi ruħu. Mela tridx ngħidlek x'nagħmlu? Le. Tridx taparsi jiena nkun għaddej ħa nagħmillek xi ħaġa u int ittini daqtej ta' qrub. Imma biex jiddefendi ruħu tajjeb biss. Tlaqna.
Ħa nara nerġa'. U għamillu waħda. Ħa nisimgħu l-ħoss.

Mela.
Mela, eja, hi għan libsek tal Le, dik zebra, dik ta' mamma mija, xej ma jifem.
Divini di. Daħħal idek. Hu da inti dik. Hu dinti għal oċ. Norrajt. Dik t-tilbisa fuq rasek.
Dik ta' showers. Iva, iva, ilbisa, ilbisa. Shower kif. Eżat. Mor fin-nofs, ħanaraw naqa. Qiegħed naqra f'għajnejja. Imma stenna naqra, ħa tifhem għaliex. Għaliex?
Ħa nsaqsik mistoqsija, l-ipoppotamu jilgħaq ix-xemx wiċċu 'l fuq fil-pixxina? Iva jew le? O le! Ma tarax!
U hawnhekk qed jgħidlok, l-ipoppotamu jogħdos fl-ilma u jħalli barra għajnejh U widnejh u mnieħru biss. Mela, ejja nimmaġinawha din rridu sewwa. Inkella jekk trid kemm tinżel ftit fil-pool hemmhekk. Le, le, le, le, għandna le hi. All right, mela, ejja ngħidu li t-zokk huwa l-ilma. Mela, għodus. U ħalli widnejk.
U tella' u hekk, eżatt. Tista' ttuħ ċapċipa. Issa, mbagħad jagħmel ħoss ukoll, jagħmel hekk, ha. Go! Żomm għax mhux nara. Erġa'. Ej, eżatt, proset! Bravo! Il-ippoppotamus għandek problema, taf? Għaliex? Għax kulħadd jiggustah.
Imma fil-verità hu annimal vera perikoluż, eh? Eh, żgur. Ħafna. Il. Tibża' minnu. L-għażżiela!
Mhux l-għażżiena, l-għażżiela!
Minn għalija Kelsey, hu veru, ejja hawnhekk. Inti, Kelsey. Ejja, twaċċa b'xejpa lil Kelsey, illi Kelsey ħa tkun l-għażżiela. Ara naqra x'għandi għalik, Kelsey. Ej. Isa Viking ġibtha. Hi, żomm.
Kif qed tħossok, Kelsey?
Tajjeb. Tajjeb, mela.
Ek, zgur, lazzila. Ejjinna. Eh, Fimni, l-eqreb, l-eqreb li stajna eh. waslu. Lazzila, għan saqsi ker, lazzila tirkeb ir-rota biex taġġel iżjed? Eh, taħseb li tkun bir-rota? Naħseb.
Bir-rota?
Inti għatlajt lazzila bir-rota u xnajdu l-għonek? Le, ma tarax. Lazzila

Mur ftit iktar lura. Biżżejjed sa!
Mur id-dar.
Le! All right. Mela, ma tgo, ħa tiġri u ħa tieqaf hemmhekk, break. All right? Lesta? One. Intom ħa nagħmlu bħal tal-futbol, all right? Kulħadd idehek. U xħin tasal, ħa nagħmlu, Ej! Lesti?

Dik ħad iġiha libsa iwa. Bello.
All right. Emmi.
Naħseb ħadżbal, mister. Kif qed tħossok? Ħadżbal.
Għaliex?
Għax din aqseb iktar ġiraf mill-leopard. Taħseb? Wi, ma ngħidu xejn.
Ma ngħidu xejn.
Tlaqna!
Mela, x'tagħmel il-ġiraf? Għaw il-leopard. Eh, iva, titfix kien xejn. Tlaqna. Il-leopard jieħu gost jiddandan bi ħwejjeġ sbieħ, joqgħod jilb. Eħe! Ġieli rajt leopard bil-ħwejjeġ hekk bħal da. Ooh ejja ma tarax! Ma tarax!
Ejja dwieli waħda kbira, one, two, three. Ooh le! Ejja ma tarax! Hekk. Il-pil ittikkjat jew iġġiraffjat, ngħidlu hekk. tal-leopard jgħinu jinħeba fis-savana. Iwa, Sal, wara xi siġra.
Ejja miegħi, ejja miegħi. Mur ma' Sander, mur ma' Sander.
Ejja miegħi.
Issa li ħa nagħmlu, aħna ħa neħbew fis-siġar u ta' parsi kulħadd qed jgħid, imma fejn għal-leopard, all right? Tlaqna, ejja l-hawn. Nidħol hawn. Aw, vera ma stibiex, eh? One, two, three. Imma fejn għal-leopard? Issa mbaċ ngħidu e, imma fejn għal-leopard, inti ħatiġi ħatamlinna, ej! All right?
Issa, bum, dil-ġebla xejma. Għala tlaqna, one,

Għolli naqaj dejk 'il fuq hekk. Kemm tiflaħ. Ma titarrax int hu. Daħħal idejk. Hekk twal issa. All right. Tajjeb. Sewwa. Issa.
Ħa nsaqsik fuq il-ġiraff, isma' daqsxejn nett.
Il-ġiraffa għandha għonqha twil biex tilgħaq is-sħab u tieklu qisu candy floss? Le.
O le, ma tarax!
Insejna, ha nerġgħu. Il-ġiraff tila' il-candy floss so sħab? O le, ma tarax! Il-ġiraff tuża għonqha biex tilħaq il-weraq tas-siġar li hemm fl-għoli? Eh, mela, eh nimmaġinaw, ih hemm werqa hemm. Ejja law. Anzi, di għax naħseb di tilħaq iktar, ejja law.

Mela il-kukkudrill hemm il-kukkudrill. Issa di ma nistax nifhem jiena. Kif ħa nagħmluha? Ej għaraf. Mela kukkudrill.
Maj.
It-tigra fiex għamlu? It-tigra ma hemmx, ma hemmx xi ħasra.

U hawnhekk qed jgħidlek illi l-kukkudrill jibqa' ma jiċċaqlaqx għal ħin twil, dejjem lest biex jagħti s-salt għal fuq il-priża tiegħu. Hm, ejja narawha din. Mela inti, inti trid toqgħod ċatta u jiena ta' parsi l-priża. Tajjeb. Mela, oqgħod.
Ġifieri għall-ewwel trid toqgħod ċatta. Inżel, inżel.
Inżel. Koċċetta. Mbagħad kif ngħaddi jien attakkani. U jaqbel maqlub tkun għax kieku. Ura xieħlew, għaw, xieħlew. Waqt, waqt. Tuħa ċabċipa, brava! ċabċipa li kukkudril! Issa kem daħjar tmur tom emmek. Li, li, mur, mur jem, hi, mur jem, tom xej, tom xej. Tista t-neħem u d-dimajnek. Issa, jana għanna il-jana ħatuqot il-jena. Ej, għalaw, jana, please. Mela. X'ismek int? Jana. Bħal dik it-tifla, eh, le, inti dik. Mela, all right, inti ħatoqgħod il-jena. Jena, jena.
U di dik li toqgħod titħaq. Il-jena tafu kif tagħmel il-jena il-ħajina. Hmm.
Ikxefna għan-nowżi.
Issa dak żommu tajjeb. Issa il-jena dejjem ħafna drabi san tkun mal-ħabiba ejja daqsxejn ħdejha wkoll inti. Ejja daqsxejn ħdej. Tin il-mħobbaj. Mela, daw dejjem ikunu. Eh? eh?
Ma tistax tu. Eh, mela,
mela ħana mlu għamalaj, tlaqna. Ejja, seb motilna.
Ejja, tlaqna.
Ejja, nek, ejja, brava, proset. Mela, Il-jena hija l-buffu tas-savana, iva jew le? Iva. U le! Ejja ngħidulha, u le!
Żgħar ħa nisma' lil Katrina tgħidha, one, two, three! U le! U le! Ma tarax!
Mela.
Mal-ijena ma tiċċajtax din tiekol il-fdalijiet tal-annimali mejta imma jaħsbuha l-buffu tas-savana taf għaliex? Għaliex? Għax meta titkellem qisha toqgħod tidħaq qisha hihihihi. Ħa nara. Ħa nara prova għamlu ili. Bħalma l-kelb jinbaħ jagħmel wuf wuf il-ħajjina tagħmel hihihihi. Għamlu ilna. Għan tu tri.
Ħa nisma' lilek.

All right? All right. Jaqbel, hi, għala kem jaqbel. Għaddi, għaddi, jem.
Mela, tlaqna, għan istaqsik naqra. Iż-zebra tħobb toqgħod waħed għal kwiet titlajja fuq is-sufan u tixrob xi bela te? U ejja ma tarax, iż-żebra iż-żebra tissapportja l-Juventus fl-istadium ta' Turin.
Iż-żebra tgħix fi gruppi flimkien ma' żebri oħra u daw dejjem ifittxu l-ilma biex jixorbu. X'nagħmlu mmorru nfittxu l-ilma biex nixorbu? Ejja nieħdok sal-ilma ejja miegħi. Tlaqna. Ejja.
Ħa narawh jixrob. Issa sew. Aw, do not feed the birds, the swans, inti ma nafx bħala birdu swan.
Oh, ma mux sa jixrob imma, oh, eh? Eh, ta' parsi għet jixrob, għara zebra tixrob, tuħaċa bċipa!
Ta' sekk, inta' sekk.
Dawn kienu l-annimali kollha tal-ktieb, l-annimali tas-savana. Issa, taħsbu li nħalluh il-Sander jagħmilha tat-tigra, iva jew le? Iva.
Żgur, mela ejja, ġib. Thank you. U mbagħad dan,
fil-każ inti joqgħod il-leader u nammarċjaw waħda mal-pond hekk l-annimali kollha. X'taħseb?
Inżommu l-bogħod?
Nistgħu, nistgħu, ej, nistgħu.

Imma ifhem li ġieli tiċċansja jekk ikun hemm bżonn, hu. Imma l-iktar li nħobb dawk jien, ara, il-gazelles.
Mela isma', għamlilna waħda kbira tat-tigra. Le, hi, dak qattus. Mhux qed qattus, hu. Le, imma kbira.
L-ikbar. Waħda kbira ħafna? Eeh, doċċa b'ċejba lit-tigra!

Fejn mort? Awi. Alright, lesta? Eh? Mela! Qabel ma nimmarċaw infakkarkom billi dak kien il-ktieb L-Annimali tas-Savana din kienet parti mill-Festival Nazzjonali tal-Ktieb u nħajrukom biex kemm jista' jkun kbar u żgħar